Helo a chroeso i fideo byr iawn a fydd yn egluro i chi felly pam dwi'n gweld creu blog yn ddefnyddiol iawn i ni fel athrawon. Dwi'n mynd i fynd yn syth i'r blog dwi wedi creu ar gyfer flwyddyn, blwyddyn 7 deiryddiaeth, dyma fe. Um, felly nid pwrpas y blog, y er fideo yma yw i dangos i chi fel i greu y, y blog, ond i ddangos i chi felly beth sydd yn bosib. Felly beth nes i oedd canolbwyntio ar un o'n nosbarthiadau deiryddiaeth, sef 7P, uh, dyma ni'n sydd, sydd gen i yn mlwyddyn 7, um, creu blog ar eu cyfer nhw i wel, am amrywiaeth o resymau i ddweud y gwir, dangos eich chi'n syth beth dwi'n gallu rhoi mewn yma. Mae'r dudalen gartref yn rhywbeth o ddyddiadur, iawn, dyna beth yw blog i rhywbeth o dyddiadur dros amser, nid gwefan eitha static, Um, mae'n gallu eogi chi bostio negeseuon yn ddyddiol neu'n amlach neu'n wythnosol, beth bynnag. Lle gan taw arholiad oedd mwyaf diweddar, Be sydd fan hyn yw eu taflen adolygu nhw, ond be sydd wedi rhoi ar bob rhan, uh, gyda help Thinglink, yw uh, fideos. Iawn, so er enghraifft, mae yna fideo fan hyn am ogledd yr Eidal, maen nhw'n gallu gwylio wrth adolygu. Helo a chroeso i fideo a fydd yn dysgu chi saith peth pwysig A defnyddio ni reina yn y gwersi. A mae'r fideos na dyfu, felly beth am roi nhw eto i nhw i adolygu. Mae na fideos am sut i greu graffiau hinsawdd, mae na um, clip sain o ddisgybl yn egluro'r gwahaniaeth rhwng gogledd a de yr Eidal. Sa'n ni'n nôl fyna, sori, trwy ni glicio arno fe, byddai'n help. Dyma ni, triwn ni eto. Cymharu gogledd a de yr Eidal. Pa broblemau sydd yn y de? Yn ne yr Eidal, mae'r hinsawdd yn gwael iawn, oherwydd mae'n agos i'r cyhydedd, felly yn yr haf mae e llawer ry poeth a, a sych. Felly, yr unig beth wnaethon ni fan'na oedd recordio rai clipiau sain yn y dosbarth. O'n i'n gwybod bydden nhw'n ddefnyddiol eto. A falle bydde hwnna'n helpu y disgyblion hynny sy'n hoffi adolygu drwy wrando, mwy o fideos yma, mwy o weithgareddau iddyn nhw wneud, lle mae hwnna'n un help iddyn nhw wrth adolygu, a mae'r un peth fan hyn, mae e'n mynd â nhw i fideos yy rwy wedi creu, yym hyd yn oed i Quizlet fan'na, i nhw cael profi eu hunain gyda cardiau fflach. Ond os ydych chi'n dymuno neu glicio fyna, chi'n cael gweld y cardiau fflach fan hyn, a greuwyd gan Gwiz Quizlet. A mae'r disgyblion felly yn gallu profi eu dealltwriaeth o brifddinasoedd o rai o wledydd yr Undeb Ewropeaidd. Dyma un i Denmark, byddech chi'n rhoi mewn yr ateb gywir a chi'n cael pwyntiau ac yn y blaen. Iawn, lle mae yna fodd o gynnwys gweithgareddau mewn yma. Um, beth arall edrychwn ni ar? So, ni'n nôl i cartref. Mae y dudalen gartref yma, fel soniais, yn ddyddiadur. Mae'n sôn am um, pethau mwyaf diweddar, lle mae dyn ni fyna taflenni adolygu, mae dyn ni uh, pethau am y galwad ffôn, wnaethon ni draw i Skype, uh, drwy Skype, sori, draw i India.
Dysgais llawer yn y galwad Skype, fel bod masnachdig yn, yn gwneud gwahaniaeth mawr. dim ond tri punt am wyth awr o gwaith maen nhw'n Ac ati, ond dydym ni ddim trwyddo nhw i gyd, ond ffordd arall dda o glustnodi gwaith. Dyw e ddim yn cymryd llawer o amser yn y gwersi, dwi'n defnyddio Audioboo i recordio eu, eu gwaith nhw, iawn mae'n cymryd rhyw gwpl o funudau yn ystod y wers, Um, mae yna gyfle i roi gwaith rhagorol i fyny fan hyn, i rannu gwaith ffantastig, a dyna beth mae rhai rhieni'n hoffi wrth gwrs, a disgyblion, yw y ffaith eu bod nhw'n medru gweld eu gwaith nhw, a'n bod ni'n cymeradwyo gwaith da. Felly, fan hyn drwy labelu pob neges, pob postyn, Um, er enghraifft, byddwn wedi labelu hwnna gyda Skype, mae'n na thebyg, a masnach deg. Um, weithiau, dwi'n labelu enwau cynta disgyblion mewn, os yw e yn ffordd o ddangos eu gwaith da nhw, dyma ni. Felly, dwi wedi clicio'r Kirsty, mae yna un, dau, tri pheth, pedwar peth am Kirsty, pum peth, and mae hwnna'n gret i rieni i weld uh, gwaith da ei disgyblion, eu plant nhw, um, a wrth gwrs yn fodd o rannu gwaith da gyda'r dosbarth yn hytrach na i fod e jyst mewn un llyfr a bod un person yn medru edrych ar y gwaith yna. Lle mae'r ddangos gwaith da yn ffordd arall, a draws y top dwi'n tueddu i gadw uh, pethau'n weddol syml, Iawn, felly sgiliau sydd dynnu fan hyn am y cwmpawd. Mae yna fideo hefyd o ddeitano gyda cyfurnodau grid, mae'n debyg, mae yna fideos na, yr un peth gyda pellter, um, a wedyn ar y dde fan hyn dwi wedi crynhoi rhai pethau mwyaf diweddar ar gyfer yr arholiad. Um, felly dyna ni, blog. Beth sydd yn gret yw mae e wedi wneud ar gyfer blwyddyn 7 nawr. Byddai'n gallu diweddaru fe blwyddyn nesaf gyda'n dosbarth blwyddyn 7 newydd i drwy Jyst postio negeseuon diweddar lan fan hyn. Mae popeth dwi wedi creu wedi cael ei roi miwn ma, yma, a dwi'n gallu defnyddio fe o flwyddyn i flwyddyn a gwella arno fe. Felly wedi creu unwaith, mae ydych chi am byth. Mae'r tudalennau ma wedyn sydd ar draws y top, dwi'n gallu cau rai yno lawr. Felly ar ddechrau'r blwyddyn nesa, er enghraifft, mis Medi, Fe'n cau rhein i gyd lawr ar wahân i felly beth ni'n canolbwyntio ar gyntaf, sef y cwmpawd ac efallai pellter. Os y mwyaf weithiau chi'n rhoi ar draws y top, y mwya ar goll mae disgyblion yn mynd. Yy, un o'r pethau mwyaf pwerus am flog yw dydy chi ddim yn colli disgyblion. Er enghraifft, um, o'r blaen fydda ni'n anfon falle dolen, link i ryw fideo YouTube i ddisgybl, a'n anffodus, beth sy'n digwydd wedyn, wrth gwrs, maen nhw yn dysgu, maen nhw'n gwylio'r fideo, Ond wedyn efallai fydden nhw'n treulio awr yn gwylio fideos Beyonce neu rhywbeth fel 'na. Fan hyn, os maen nhw yn mynd ar goll o fewn y blog, wel ydyn maen nhw'n gwylio fideos eraill a'n gweld pethau eraill, ond mae'r pethau hynny yn ymwneud â'm mhwnc i. Mae'n bosib hefyd i roi eich Twitter feed chi mewn ar dde fan hyn os oes gennych chi gyfrif drydar, a mae hynny yn, yn rhywbeth arall i ystyried. Felly dyna fe, blogio, dwi'n gweld e'n uh, grêt. Ydy, mae e'n ychydig o waith ar ben beth chi wedi wneud yn barod, Ond unwaith mae e 'ma, mae e 'ma am byth. Pob hwyl i chi!